TVOC es anat a Carpentras, dins lo castèu de la Roseraie, per filmar l'estatge de Camp Polifonie Occitan. Fuguèt organizat per lo grop La Barriòta, amb una dotzena d'estatjarios, menat per Danièle Franzin, cantaire gavòt. Es un reportatge que don la vos, i fem, e sotolève la question de l'occitan e sa represetacion de la cançon. Agachas canta la lenga.
La Barriòtte es una seccion locale de Lió qui existe despièch un trentena d'annad sus Carpentras, avent totjor fat d'activitat ligada a la lenga. Es la Barriòtte que m'an demandat perque Èri vengut il i a cinc ans per animar un estagi un premier còu e puèi li a agradat d'emparar dei cançons e melhiu e donc m'an redemandat de venir e per donar un pauc de repertòri e Puèi a seguit dei claus per emparar aisament lo cantar en polifonia. Donc ieu ai fach d'adobament un pòu de ieu, un pòu de transmission d'adobament qu'an fach d'autres amics cantaires.

La dificultat es la dimension umana, pas tant que la dimension musicala. Dins un primièr biais es que lei gents an pas paur de cantar en sen denant leis uns deis autres. I a de fisença, i a de reciprocitat, d'escambi, donc aquò s'i fa ben. Puèi, quora lei gents s'i coneis un paur, cau mandar la cançon, la melodia, cau cercar qui pòu faire quel o quel ovus e puèi es de far entendre totjorn per l'oralitat perqué avèm causí tel acòrd, perqué tel autre, de ben seguir cada vos, de ben si reparar, de ben sentir se que fa l'autre, puèi se que ieu fa, puèi se que l'ensenh dona

Avèm chausit de cantar en occitan perque es nòstre nis, pièi sián d'origina diferenta toti quatre, que li sonoritats de de la langa son mai savorusa qu'en francés. Es un biais de gardar la lenga, de pas oblidar lo biais de parlar. A l'ora d'ara avèm plegís de curs de provençau sus Carpèntra que i a plus gaire de demanda, donc lo fach de se retrobar per cantar es justament un biais de parlar, d'escambiar dejà entre nosautres, Parlem pas coma i a 30 ans o i a 20 ans, donc es un biais de faire, de seguir un pauc l'evolucion de la lenga. Quin voletz que jo fsque passi que non n'i a batèu?
Quin voletz que jo fsque passi que non n'i a batèu? Coma en musica, i a res d'aisat e i a res de malaisat. Lo cau es demparar e de l'i anar. E puèi, belèu que lo biais de ben emparar un dialècte occitan es de començar per lei cançons dei pichons, donc perque son simples, la musica de la lenga va ben amb una musica simpla per gardar la memòria, e puèi d'avançar, de progressar dins dei cants coma la poesia, se comença per li contina, tot aquò, de pichins poèmas E puèi anàs descubir leis ancians, puèi lei modèrnas, que i a totjorn de gents que fan de poesia en lenga nòstra.
Mon avejaire personau es que lo frasar. dau provençau especific e que merite una plaça ei tan grande qu'una autre lenga, per ieu i a pas de diferença, a la meme valor que lo francés per certaine musique o per l'italian o per lo portugués, sabi pas de qué. Bon, i a en Occitània de riquesa que son belèu esconduda. Perqué i a plus de gent que canton, i a de valhaia dei endre donte i a una vivacitat de cant perqué a jamai dispareissu, mai a d'autre que lu portur de de la tradicion cantanta son mort e e mel son parti la memòri dei cant e du biai de cantar. Puei i a de regions que son un pauc Pus fermada, donc, es lei cant e lo biais de cantar en se, en polifonia o dins la vida quotidiana, son demora e d'autres que non. Puèi i a una revivacitat dau cant dins les annailles 75. E donc deipuèi un renovelament d'aubia e puèi i a eu Massilia Sound System, i a eu d'autres estiles, coma se cambiava la musica nacionala, la musica regionala subissiá un pauc un retorn d'expression dins la sieu lenga, tot aquò, donc l'i a de mescladís e puèi i a d'autres endreches ont l'i a rien.

Alor i ana que nos an dis de cantar alor ver lo deun nos an dis can canten cantan en occitan en provençau e siás pas en costum alor bon i an repondu que Non nos sentem d'aquí, meme ça un costume folclorique. Et puis ai d'autres, ah, is complica de aquelo lengo, es difficil, mai de dever articular de diftong, de triftong, es mai interessant.
D'un biais generau, fau totjorn un pauc se justificar, perque lo mond de meme d'aquí es pas forçament au courent que i a una lenga dau territòri, e donc fau explicar de long, mai bon, sián aquí per totjorn explicar e justament assatjar de De faire comprendre au monde que i a une lengue sus sus aqueu territòri.
Per qué canti en occitan? De qu'aquò a dus. Aquò es coma lei gent qu'ancora me demendon ma de de quand avètz començat e per qué? Es coma de dire au gent e per qué marches tu? Te pause la question dau matin saute dau lieu e mete un pes denante l'autre coma me demandas quand as coneissut ton premier amour? Lo pau pas dire e parier per cantar sabi pas perque me ven ben de cantar dins quela lenga perque lo premier cau qu'ai cantat e En un autre còu que dins la miu mayon, e me le miu, es de cantar e me d'autre gent. Qui mou les geniu que pas e. Qui mou les geniu que pas. Es venguda com una evidença. E puèi ai cantat per d'autres projèctes en francés e cour audissies ma pròpria vos, En francés me semblava pas tan ben qu'aquò, èra ben plus poli d'ausir la mieu lenga. Beleu perqué dins le meis aurelhas l'i avia la vos dei mieu e que passava ben plus aisat per la mieu.
I a de gents a la fin de concèrt son contents, nos disent qu'avèn. Après quauquarren que nòstre cançon son sovent i fes de cançon de travalh, de revendicacion feminista, i's agrado fòrça d'agé puscu escutar li sonoritat de la lenga. Desse lo pont en alto, desse lo pont en alto. Avien cantat en espanhòl. Vau d'Aran. A la fin d'un concèrt son venguts vers nos e nos an dit, Ah! Avèm ausit la vertadièra lenga. La cançon tradicionala cresi que fuguie un pauc lo punt de despart Après vis anat de 70, justament per engembrar aqueu movement de reconquista, de tornar s'apropriar aquesta lenga e la faire escotar a d'autres, justament perque la lenga parlada es quand même un pauc.

Lo cant tradicionau, ben es coma un pauc totes li mots que semblan un pauc de de valisa, que que metre d'acòrd? Lo cant tradicionau es un cant qu'es passat, qu'a passat leis ans, que les gents se son transmés de memòria en memòria, que avián 200, 300 cants emé lei votz diferentas, dei dei versions diferentas d'un meme cant. E tradicionau, ben la tradicion es una fotografia d'un temp. Donc peleu aüra lei jove compositors que fan de rap en occitan, beleu dins 100 ans seràn de cant tradicional. Que volèssi un iuc que passi, que non. L'occitan, que siegue dins lo cant tradicionau o dins la music contemporanèu, es percebut de mai d'un biais. Vin se ne Aquí, les estatjarios se son esprouvats dins lo cant amé la lengue coma clau de l'encantament. Que se cantar la lengue es un biais de s'encantar tanben. Costum o pas, represa o pas, tradicion o pas, coma que siágue, tant que la lengue se mòu dins Limoh, es çò que poncha aquel estatge de cant polifoní. Plaser. E partiment.